Şu ýylyň aryny. Meni doganyňdan başla diýip birinji gapdyr oglum şeýdip. Hum, Nur aga. How.
Bärde ordenler bar on öňkülermi ýa soňky berlen zatlardanmy? Ýa olar şol ýekeser wagtymyz Rejep. Bu taýda şu dört gezek Bütinzaýa festiwalyň Altyn nyşanynyň laureaty diýen men Bütindünýä olimpiadada gatnaşdym-da. Ýigrimki olimpiýa ýigrimkinji olimpiýa oýunlaryna Moskwada geçirilenine. Şoňa gatnaşdym. Şonda-da altyna diplomat boldum. Ýokary suratlaryň dürli döwürlerde, dürli ýaşlarda düşülen nenegaý çagalar bir ýadygärlik bolsun diýip goýup durlarlar.
Ýok, edil men nähilem bolsam, köpüň adamsy bolansoň hemme gapdaldan Herekedem bolmaly, duradam bolmaly.
Ana ol men armiýada wagtym men zaýaň ýa-da şirin derejäň seržant özüň dogrudan ustaşna boldum men armiýada da. Hmm. Dogrusyny ýetdim-de gulluk etdim. Şol şahyja surat Meýlisanyň kiçi wagtyndan eýip bolýar, bu gün olam çykyş eder eýýäm, onunjy klasy gutardyp bolýar. Ana eli gyjakgylyja durandyr. Soraş Goraz etmek wagtym ýeter. Ynany tüweleme Ogula Hanja boldy. Artist bolup ýetişdi olam. Alla ýol berse bu gün çykyşy bolar oňa diňlärsiňiz, ýazgy edersiň inşallah. Inşallah Atakeýim. Ýöne menä begendim şony özüňiz şeýdip guramaçylyk edipsiňiz bir ýazgylyk galalyň diýip. Eger oturlanda turlanda nesip bolsa görer dogan gardaşlar dost ýarlar obadaşlar. Ol bir myhman mezban gelende de. Obadaşlary bolup bir ýagdaýyňyz ýokmaý diýselerem bir il bolýandygyňyz onsoň. Ynha bar ýagdaýymyz diýip görkezer ýaly edip bolsa oňat bolardy. Ine şu eýläk beýläk baramyzda-da Nurky agam obasyndan Mehribon obasyndanmy deňde-de bir hili obamyzdan goňşymyz diýsek ynanaroklar käbiri. Bizem indi şol ýa gapdalymyz öz.

Saçlary ýaz gezer, gyzym ýaly gyzyl. Bäş gün çykdan artyk ony geýneýin. Eşekden geýer, ondan gider kinoteatra. Bu aňyrda-da nesip etdiginden ýaz gezer. Şa ilimiz, günümiz, obadaşlygymyzam düşer suwrata. Hawa, hem konsertimizi ýazarys, hem gelen tomaşaçylarymyzy ýazarys. Olaram ýadygärlik galar. Şu wagtky, şu gün konserte barjak, mysal üçin, on bäş ýaşly ýetginjek ýene ýigrimi bäş ýyldan özüni şo konserte oturanyny görse, gaty ajaýyp pursat-da. Beräý, men şo wagt nähili ekenim, indi nähilli? Bir ýylgyryp ýatlanar ýaly. Şol biraz owalaşylaram ýazyp almaly zala gelenleri. myhmanlarymyz boldy. Ilki obamyza myhman gelendir, ondan soň olar gatnaşar konsertimize. Garaz, gowy işdi, ajaýyp sogap iş edýäň. Ömrüň uzak bolsun. Ýa şu gün aýymyzyň on sekizi bolýamy? Diýmek onda ýa gelýän günümiz on sekizinji ýanwar iki müň birinji ýyl boljak-da. Nesip etdigiňiz prezidentimiziň Altyn asyr, türkmeniň asyry diýilýän asyr. Şundan öňki agşam başladym Gurt halypaň obasyndan Ýolötenden Gurt Ýakubyň bir hormaty Men bu günem nesip etse näme öz halypalarymyz ýaşulamyz Ammar Durdy Keçje, Türkmenistanyň halk artisti Durdy Myradow, Durnazar halypa, Bäşim geldi, Paýyr, Gurageldi mollum görgüli, biziňem beýik-beýik ussatlarymyz bar, bu Türkmengala diýilýän bir uly mekan, aýdym sazly mekandy. Allah ýol berse, bularam ýatlarys hem olaryň hormaty bolar. Şallasa, mundan ikinji konsertimiz şu ýylyň azabyna. Diýen öz obamyz bor, Türkmenbazarda. Onda indi ertirden başlap, welaýatymyzyň gurak merkezini, räk ýerlerini işleşdirip, şol resurs aýlanmak pikiri-de bar-da, inşallah. Maýdan ýerden. Maýdan bolsa, öňünden alýarmyz däbi.

Men ýöne göýdügi zada-da gowy görýän, käbiri ýaly bir hili bir, näme, wražullar diýilýärmi, oňa-da kän galamok, atýag oglanlara nähili mümkinçilik döret diýseň, döretjekler, ýetjekler. Ýöne mende iň gowy görýän içgim çaý, olam termize demlenen çaý bolsa oňat görýän gök çaýy. Çaýçmäni oňat görýän. Onuň banýudan sygnag agam ýakymly laby. Äwret nesip etse çaýjagaz içeris. Doly düşeris oňa çenli ýa maňarda işlemez gidip durandyr. Biletler satylýandyr, kassalar açylandyr. Adamlam bol giri urandyr ýaş geleňler. Gurraklar çilimjik gaz çekip garaşýandyrlar. Işşallaha. Allany çagyryp.

Köp berip galamyzda-da sorag berýärler. Eýle-beýle diýip bol. Bilýär şu muşda owadan bol. Buýsanýas diýip her ýerde gepläp bilýäris, eýlek edip bilýäris. Niçik bile ýaşaşyp gördüňiz bol. Nähili buýsanmak barmy Nury kaka gapdalynda? Hawa, elbetde bile ýaşaşyp ýörüs. Oňa oturyp.

Türk teatrynda Nurmyrat Nazarowyň Nuryşkaň konserti başlajak bolup dur. Indi şu Nuryşkaň konsertini Türkmenada Hili, umuman, bütin Türkmenistanymyzyň halky gowy görýän uruşgany. Şu Türkmenala topragam örän bereketli, sahawatly toprak. Şu toprakda sungat ussatlary, sungat ägirtleri Durdumyrady, Durnazar Hudaýbereni, Bäşim Weldini,